1993 елы ел Казанда язлыкта бик матур жылы кояшлы көндә Казанда бер-беребезне күрдек. Дискотека килгәч, менә Любаны күреп алдым инде. Биеп торган җиреннән. Без аның якында гына тордык. И менә атна сайын шунда кеше дискотека киләдер. Бик кызыгы менә кемнәр йөри микән, кемнәр килә микән менә корис киләдер. Нинди кешеләр йөри микән инде. Теге бер дә алай чыккан булмагач, менә шушында бер четверг көнендә бардым да һәм монда кайттым. Шуннан танышып та киттек. Любога карадым да, шундый менә сикемле, минем өчен матур, шундый ягымлы. Булып тоелды да инде. Тукта әле, мәйтәм, бу кыз белән танышсаң әйбәт булыр иде дип, янына бардым инде. Мин бит инде татарча танышырга, татар кызы дип уйлыйм. Э, татар дискотекасы булган инде. Аннары э, сорагач инде, ниде русча җавап бирде. Меня зовут Лева дип. Мин инде башта аптырабрак калдым. татар дискотекасында любынша бирем икән дип аннары әйтте инде татарча белмим дип мин аңа игътибар итмәдем инде теге әзрәк барыр казанда укыгач русча сөйләшә беләбез бит инде татар икәнне белгәч ничектер миңа авыр булмады русча сөйләштек инде конечно потому что мин бер сүз дә белмидерим анламыйдырым да белмидерим ул вакытта бер дәрес тә кермәде без мәктәптә инде безнең татар теле без русча сөештек бер беребезне онладык әйе
беренче көннән үк шулай әйе ансы җайлы булды рәхәт булды авыр булмады мен инде э, кайтып әйткәч менә рус кызы белән таныштым русча гына сөйләшә татарча белми исемлек дигәч әти белән әни аптырашта калдылар инде Ул вакытта Сабада андый ну, танышлар булгандыр инде. Әшеп шыннап теге өйләнеп торучылар бик әз инде ул вакытта. Аннан соң урамда да теге русча сөйләшеп йөргән кешеләр бик сирәге. Ул яклары ул вакытта яшь булгач, Шул мәхәббәт хисе бик көчле булгач, аңа без игътибар итмәгәнбез инде. Ничек сөйләшербез микән, ничек торырбыз микән, андый уй булмаган башта безнең. Без инде танышкан, мин хә әти белән ни белән таныштырырга кайтасым килә. Әни инде ай-хай ди, ничек аралашырбыз микән ди, алар бит инде өлкәнрәк булгач, бөтенесен дә уйлаганнардыр. Э, минекеләр башта тоже теге сөйләшеп карадылар, аңлатып карадылар. Мин бердән бер кыз, Әти-әни дә, бүтән кешесе юк. Гаиләдә. Гаиләдә, шуңа күрә барыбер, ну, риза булдылар. Риза булдылар. Ниязны кабул иттеләр, яраттылар. Любаны иң беренче алып кайткач, алып кайтканда Люба инде үзе барып, менә шушы өч китапны алган иде. Ул безгә әйтмәде инде аны. Шушы өч китапны тотып кайткан иде менә. Словарь белән имеш өйрәнәм. Словарь белән
өйрәнәм. Мин монда барыбер торам. Мин татарча өйрәнәчәкмен дип. И чынлап та ул бер ел эчендә аңлый башлады татарча. Инде шул ел ярым, ике ел дигәндә сөйләшә дә башлады. Декабрьдә икәү кыттык, январда инде өйләнештек. Менә әни белән әти белән бергә яшәгәч, Адель дә тугач, мин гел әнигә карадым. Менә әни ничек пешерә, шулай итеп пешерергә тырыштым. Әни ничек эшли, шулай итеп эшләргә Тырыштым. Бөтен менә гадәтләрне әнидән ничек булдырган драганчы күп күп гореф гадәтләрне әнидән әйе шулай итеп һәм әтидән әйе үзләшт әйе үзләштергә алардан инде алар безгә үрнәк булды инде бөтен яктан туксан бишенче елы инде шул гимназиягә эшкә урнаштым мин Ул вакытта рус класслар бар иде, татар класслар бар иде. Менә миңа, конечно, гимназия коллективы, балалар бик ярдәмгә килделәр инде. Монда мин русча укыттым балаларны, алар миңа татарча укыттылар. Шулшы как раз ике бишенче татар классы биргәннәр миңа. Аның телне словарь белән генә өйрәнеп булмый. Аңа мына теләк кирәк һәм среда кирәк. Минем ничек дип әйтим, менә ике юл бар и. Е просто китеп не означ... Сабадан. Э, сабадан китәргә.
Э, ансы җайлырак җиңелрәк э, юл булыр иде но мин җиңел юлны бик яратмыйм миңа кайда авыр шунда минеке инде ул шуңа күрә мин инде өйрәнәм
һәм калам әти әнигә сүз бирде мин өйрәнәм әти белән әни бик ярдәм иттеләр инде э, любаң яныннан алсак теге әби белән бабай алар бер дә каршы килмәделәр бер дә сүз әйтмәделәр гел булышу ягыннан гына карап тордылар теге Син мондый, син мондый дип кире дә какмадылар беркайчан тагын. Алар белән дә миңа бик җайлы булды менә. Уртак тел табырга дагын, аннан соң тормышта дагын менә, хәзерге моментта дагын, бүгенге көндә дип әйтергә кирәк. Елмаеп каршы алалар, елмаеп заталар. Мин бик шат. Безнең бит әле менә диннәр дә икебезнең ике төрле. Менә бу малай безнең бик җылагы. Әнинең каршысында Сәкинә әби яши инде. Бер ап кердек, танышланды вроде бы. Ике ап кердек, ну көн сайын кешегә барып булмый бит инде. Уйладык, уйладык та, булмас бу дип. Сәкинә ападан сорадым да, койсы дога укыйсы, нинди дога кирәк ул вакытта, китапларны Таптык та шушы доганы өйрәндек. Ә Эльдамна шушы күп булмаса да, но ул догалар шундый вакытта булышып торалар. Юлга чыкканда да, берәр эш килеп чыкса да, эш башланганчы шушы догаларны укыйбыз. Әтигә зиратка төшсәк тә, менә шул Саклый, яклый, ничектер шулай рәхәт. Любаның ягында Троица була икән, Троицага барабыз, Пасха бар икән, Пасхага барабыз. Анда теге безне аермыйлар, нәкъ үзләрендә шикелле кунак итәләр, нәкъ шулай ук ике якны тигез күреп менә инде бит әйтем, туйда да әйтелә, никахта да әйтелә, ике якны бер тигез күрегез дип. Менә шушы дөрес әйтем икән, без менә 30 ел бергә торабыз, без аңа инандык. Ике якны бер тигез күрсәк, мәхәббәт көчле булса, гаиләң дә нык була, тормышың да җиңеләя. Безнең өчен алар иң әйбәт ине. Алар безгә бик әйбәт тәрбия бирделәр. Бөтен әйбергә өйрәтеп,